Medo gbe tɔxɛ na agɔtimedu ɖe sia ɖe, vevietɔ agɔtimekpɛtɔetɔ. E, medi be ma abia be agɔtimetɔwoa, woƒoe de eme alo wona mi se gɔme be yewoe nye ame yi xe alo ame yiwo xe kɔ kete lɔlɔ kɔ va Ghana alo mía tɔgbu alo ƒe tɔgbua kete ya wowɔ nu ka ya wolɔ̃na eƒe azã ya ɖu wole. Gake medi be ma abia be ɖe ne wòzu be nyateƒe agɔtimekpɛtɔe alo agɔtimiawo, e, agbamevɔ ya wolɔ̃na ɖe. Ne wòzɔe míge ɖe agɔti me du ɖe me ɖe, nu kae ɖena fia fefla ko míakpɔ kpɔ alo amedzro ɖe agɔ va dua me fefla ko akpɔ ɖa be nyateƒe edu ya me yawo wowɔna wolɔ̃na avɔ le alo edua me tɔwoe nye ame gbãtɔ yiwo ko srɔ̃ avɔlɔlɔ alo yawo kɔ avɔlɔlɔ kɔ va Ghana? Nu yi xe ta mele biabia nye be nu ɖekae le eblɔ ŋu eya ta woyɔna be eblɔwo. Nu kae le wo ŋu? Ɖe wobluna vi kekeake sue hele wo si kra la, wolɔ̃na be ame sia ame nekpɔ, wowɔnɛ, dzranɛ ɖe nyuie ɖe kple zi be ame sia ame nekpɔ. Fifi la ke mía ƒete míyɔ mía ɖokuiwo be mía ɖokuiwo be míawoe nye kete, míawo mía gbɔ ya kete la tso ɖe. Ne wòzu be yevu ɖe va fifi la, amedzro ɖe tso me va yina fifi la ɖe, nu ka afia fifi la ko be ne woge ɖe agɔti me du ya me ɖe, ketelɔdue nyea? Mese va yi gbɔ be wole nane wɔ da ɖe anyi. Ke nya lɔ woawɔ nane wo be kete village. Cale izi kete village or kete city something something village. Kete village alo. Nenema me se ma bobo boa kete village. Ya knows be kete village ma ava anye teƒe ɖe yike anye exhibition center. Ke ɖo manyi blema kete yewo ke meka le system emo blema kete yewo atia yewo eh aɖaŋu vɔ yewo ko le ke mele ame bubuwo gbɔ wa wa exhibi wa dewo glass glass glass me. wòanye kete village. Wogblɔe si gbe si ke nye ŋutɔ mekɔ ŋku kɔ kpɔe heme picture le nye ƒe tame kra menye nuvi wòanye o. Kple susu be ne wozu be mía ŋutɔ mía dumeviwo kra ne míeƒo nu ku ɖe ŋua, amedzrowo atso teƒe teƒewo, yevuwo ava mía xexlẽwo ƒe asi abe o, edu yi le mee ke yawo wɔwɔ nuka? Yawo lɔ̃na kete le míawoe ƒuna asi akɔ gblɔna be kete la tso mía gbɔ. exhibition center ɖeke mele mía si o kete ta ne menye ame yewo ke le dua me ke yewo ŋutɔ ƒlena woƒe kete viviwo ɖo eh, fiasewo le ketewo dzra le mɔ la ne wòzu be ege ɖe eh, ketoe gbɔme alo agɔti me dua ma womakpɔ eh, kete ƒe wɔƒe ɖeke alo naneke nenema o ene wòe mele nu ƒo akpa nye ƒe nu ne wòzu be ame ɖe yi ke mese nye ƒe nya gɔme o ya ko aɖi le eƒe to me be ɖewomaye nya vɔ̃e wònye gblɔm mele Gake ɖeko ma aɖe kuku na mía ƒete be si ɣi mínya plan be míanya wɔ kete village kɔa, mina míwɔe. Mía ame ɖewo tse míle miaƒe megbe kple sumianu ka mía promote wòanya kpɔ. Ne ame sia ame nanya be vavã agɔti miawoe kɔ kete kɔ va. Ese me ɖa ɖe, míagado go ŋtsɔ kɔ sragbe le church.